Ond nawr te Lisa, nôl yn y gegin i ni gyd fi'n credu ar ôl hynna yn heiddi bisgedi. A bisgedi ceirch? Bis, bisgedi ceirch, ond bisgedi bach o felystra, ond iachus iawn hefyd, achos beth sy'n mynd mewn iddyn nhw. Um, fi'n mynd i ddod i popeth mewn bowlen, a llwch chi'n neud na gartre, ond mae yn ddelfrydol i gael un o'r peiriannau bach mae sy'n i walu fe tymud bach yn fwy ffein, ond does dim rhaid. Um, so i ddechrau gyda rhyw 50 gram o geirch, so dyna y dechrau. A wedyn fi'n defnyddio tri gwahanol fath o flawd fan hyn. Does dim rhaid, ond fi jyst yn teimlo trwy defnyddio gwahanol flawdau, chi'n cael gwahanol faeth mas ohonyn nhw. Felly mae gyda fi blawd um, almone fan hyn, so felly almone man, really. Uh, rhyw 25 gram, a fi wedi gweithio mas bod e tua doi llon llwy um, bwdin fel yna. A wedyn um, blawd spelt,

um, uh, blodau'r hael. Oh. Ond, oedd ddim gyda fi pacyn blodau'r hael wrth ei hunain, dim ond uh, pecyn wedi cymysgu fel hyn, a mae hwnna yn neud y tro yn iawn. Felly, unrhyw, unrhyw hade, hade, ie, hade pabi, llwch chi ddefnyddio mm. hade sesame, llwch chi hyd yn oed defnyddio um, y pwmpen, yn wedig os ych chi'n mynd i walu fel lan yn pen draw. A digon o ar ôl, ers y diwetha.
um, felly, dyn ni'n gweud rhyw, rhyw llond llwy bwrdd to yr un o'r hade ond os chi moyn ychwanegu tymed bach yn fwy ma' hwnna'n fine hefyd. Ie. Wedyn mae isie pinsiad da o halen a fi 'di defnyddio'r yr halen bras 'ma fel hyn, halen y môr bras a chi chi'n wedyn yn timlo withe bo' chi'n ca'l tymed bach o halen a tymed bach o'r melystra gyda'i gilydd a wedyn ni myn' i gyfuno'r cyfan gyda bach o fêl yy a tip fach i chi os chi moyn yn yy yy ch'mod cymryd llwyed o fêl yn hytrach bod e myn' yn styc ar bopeth dwedwch bach o olew ar y llwy yn yn y ffrynt a'r cefen A mae hwnna yn rhoi bach o help llaw iddo fe i ddod i fynd ar y llwy ag i ddod off e fel 'na chi'n 'llu gweld yn rhwydd yeah, yn rhwyddach. Ie, fi'n neud yw pan fi'n rhoi mêl mewn i'r iseit, na i just llio yr yeah. llwy wedyn a rhoi e fewn yn yr uh, sink yn y bowlen, yeah, ti'n bod neb yeah. arall yn... Ie, na, mae'n... defnyddio'r un llwy. Ond mae jyst yn safio.
Ydy, mae'n gweithio, yn dweud? Mae'n gweithio. A wrth gwrs, ti'n gwybod, mae, mae bach fwy moel fan hyn nawr. Mae'r coed wedi mynd heibio, odi, coed nadolig odi. a'r addurniadau tan yn agosach at y dydd mowr. Ni'n ôl i'r hydref bwyd.
Ie, ydyn, ni'n gall. Doi llwy fwrdd hefyd o oleu'r olewydd. A wedyn, jyst mater o gymysgu'r holl na gyda'i gilydd. Ond os oes gyda chi peiriant bach, sy'n rhaid cael un mowr trud, mae un bach fel hyn yn neud y tro yn iawn, fe ddodwn ni'r cyfan mewn fyna. Felly fydd hwn yn, fel ti'n gweud, yn i, i dorri fe'n fwy mân? Fwy mân, fel bod chi'n gallu rolio fe tyma'n bach yn well, a bod e, a chymod, yn gallu mynd fwy fflat.
Ond wedwch nawr bod dim peiriant, just cymysgu. Cymysgu, cymysgu gyda llwy. Ie, ie, mae hwnna'n neud y job yn iawn. A falle bydd eich bisgedi chi tyma'n bach yn fwy trwchus, dyna gyd. Wedyn, os rhywun ni Bach o drydan i hwn. Ie. Dyma ni, fel yna.
O, di, mae'n dod at ei gilydd, yn dyw e? Dyna ni. Mae'n dod at ei gilydd, yeah. ond os chi yn teimlo bod e um, tymed bach yn rhy sych o hyd, dylwch dropyn o ddŵr neu tymed bach mwy o olew, ond fi'n credu bod hwnna yn oce. Okay. A wedyn to i arbed mes, um, lle chi'n gweld beth fi wedi gwneud fan hyn, oh, yeah. fi wedi defnyddio darn silicon, a rolio fe arno fe. Ond os nag oes silicone gyda chi, jyst defnyddiwch darn papur gwrthsain fel hyn. Dodwch y cymysgedd, falle bod chi moyn mynd trwyddo fe a'ch dilo to tamed bach, jyst i wneud siŵr bod e wedi cymysgu yn llwyr. Okay, so ddodwn ni peth o hwnna fyna. Gwasgu fe lawr gyda'ch bysedd tamed. Wedyn plygu'r papur nôl drosto, mae e'n golchedd bach cloi i'n ddilo i fyna, achos mae'r mêl yn neud e'n eitha sticky. A wedyn rholbren, a jyst i rolio fe yn fflat, fel hyn. So silicon neu y papur gwrthsain. Reit, ie.
Yeah. A wedyn mae'n dod t'wod wrth 'i rolio fe fela a wrth gwrs y mwya bwyse ti'n rhoi mwya fflat fydd y... Mwya fflat mae'n mynd. ...sgïen. Ie a meddyliwch am ryw gracyr ch'mod 'sach chi moyn rho- nw'n rhy dew yym a wedyn os o's bwrw ni hwn lan yn araf bach fel 'na fe welwch chi bo' gyda ni darn gwastad. Torrwr bisgedi wedyn, a wedyn jyst torri'r siape. Nawr mae ddwy ffordd o wneud hyn, fi es i'n arbrofi gyda hyn dros wythnos diwetha. Chi p'un yn gallu wedyn defnyddio cillell palet bach fel hyn i godi'r bisgedi unigol. Reit. Neu, os ych chi yn torri yr siape i gyd fel hyn, dibynnu ar yr um, pa fath o gymysgedd yw e gyda chi, weithiau mae'n rhwyddach jyst i dynnu y pisyn hyn oddi ar y bisgedi a gellwn y bisgedi ar y papur gwrsain. Mae hwnna wedyn yn mynd i'r ffwrn, so allwn ni ddod i... Mae gyda fi hwnna fyna, ond chi'n gallu codi y rhain. Mae nhw tymed bach yn ffidlu weithiau, fi'n troi e drosto a fi jyst yn dod i nhw lawr fel yna. Okay. Am faint wedyn fyddi di'n rhoi nhw yn y ffwrn? Mae rhain yn mynd i'r ffwrn am rhyw 8 i 10 munud. ar tua 200 gradd a maen nhw'n dod mas yn disgwyl just fel hyn. A, a fi'n meddwl, mae gyda ti rhai fel yna. Os, nawr te hefyd, mae dy fi y betis fan hyn, caws. Hei, mae dy fi wy sydd lliw porffor piws ar yr ochr. Os, um, syniad fach pert, neu, ne, well, neis ar gyfer salad gwahanol, gyda'r er sydd sydd ar, ar ôl berwi'r betis, dodwch mewn bowlen, berwch wie, a dodwch y wyau i, i, mewn ynddo fe. Mm. Torrwch nhw'n hanner, mae gyda chi wyau ac ymyl pink. Mm. Mae'r bisgedi yma yn hyfryd. Mm. Felly blasu'r mel hefyd. Mm. Deg allan o ddeg. Diolch, Lisa.
Diolch.
Mm, ydych yn hyfryd.
Rhaid